Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Selam aleyküm, sayğılı, sevgili teleseyircilerimiz. Her vaqıt kibi, vaqıt şeriflerimiz hayırlı olsun cümlemize, studiyamıza, bütün Qırımımıza ve Qırım tışında bizni seyretken bütün dostlarımıza, qardaşlarımıza. Yayla boyu programması siziñ hızmetiñizde, biznen oluñız, daha rahat oturuñız, Ve bir saat öyle tez keçip kite ki, her zamanki kibi ayttıqları kibi, onıñ içün çoq raat olmañızı isteyim. Sevgili dostlar, bugün Yayla boyu programması sanatşunaslarımız bizim sanatımız, medeniyetimiz aqqında, işte keçmiş ve şimdiki hayatımız aqqında böyle bir Suhbet yürütecek, arada bir yırımız, çalğımız olacaq her zamanki kibi. Sevgili dostlar, men misafirlerimi tanış etmezden evel, men teşekkür etmeyip yapalmaycam. Çünki telefonlar ola, her zamanki kibi, bir de hem Qırımdan, hem Qırım tışından ola, çet ellerden ola. Çoq sağ oluñız deyim. Bu arada da mahallemize de selâm söyleyim. Er kesne, er kese selâm-sayğılar da. Bir de bizim mahallemizde hem qırımtatar qomşularımız, hem slavyan milletler qomşularımız bizi seyir ettiklerini her zaman aytalar, köreler. Er kese selâm-sayğılar, i zdravstvuyte vsem, i sosedam. Sevgili dostlar, bugün programmamızda Elmira hanım Çerkezova, kendisi sanatşunast ve hepimizniñ bildigimiz, çoq saydığımız, sevdigimiz ablamız. Elmira hanım, hoş keldiñiz. Sağ oluñız.
Ve ekinci misafirimiz de bizim Şefiqa hanım Abduramanova, Qırımtatar medeniy tarihiy miras müzeyinde çalışa,

Çoq şükür. Siz de hoş keldiñiz, sayğılı seyircilerimiz, misafirlerimiz, Qırım müendislik pedagogika universitetiniñ talebeleri ve bizim radiomızdan, Vatan Sedası radiomızdan da var misafirlerimiz. Her keze ayrı sayğı sevgilerimiz olsun. Men, eve, elbette ki, bu Yayla boyu programmasını bilesiñiz, hız, neye hızmet ettigini. Bizi hepimizi qızıqtırıp kelgen ve nefes ile beraber, Yani hava kibi ve suv kibi bize çoq qıymetli, biçilmeyecek derecede desem, medeniyetimiz, bizim sanatımız bize öyle bir yaqın oldu her zaman ve o qadar qıymetli yani. Qıymeti onıñ ölçülmez. Ve sizlere men bildigim kibi, seyircilerimiz de Bütün halqımız da bile ki, sanatşunas ve bu işleri inceleyen ve bugünki günümüze taşıyan insanlardan ve aşlayan insanlardansıñız, doğrumı? Yalnışım varmı? Belkim. Belkim diyende yalnış varmı ya da doğrumı? Endi biz özümüz özümüz içün nasıl aytayıq? Yoq, menim yalnışım mence yoqtur. Yoq. Ya tamam, özüñizi tariflemek kibi olmasın deysiñiz. Yoq, o tariflemek degildir, bu bir iştir. İşinizni sevip yapan insanlar olaraq bugün hoş keldiñiz programmamıza.
Şimdi sayğılı misafirlerimiz, bizim sanatımızın bugünki vaziyeti, sanat, bütün san, aslında sanatımız degende, biz bunı bir aytayıq da, tasviriy sanatlar içinde bunıñ aqqında da söz olacaq, sanat Aqqında eki söz ve bugünki sanatımız nasıl künde? No, men birinciden ne aytmaq isteyim, bizim milletimizin sanatı altın devir, devirdin alsaq, ana o devirde o sanatımız işte peyda olup, inkişaf etip, pek yüksek seviyege kel, üç asırın içinde Yüksek seviyege köterilgen edi. Soñ bizim mına bu tarih nelerimiz işte böyle başımızdan çoq şey keçti.
Sanatnen, medeniyetnen mınasa oğraşma, preemstvennost to bozula edi, to kene bağlana edi, işte ne aytacağım. Amma Şimdki zamanda pek yazıq ki, biz istegen kibi nasıl men duyam, u yüksek seviyede men aytıp olamam, çto bizim medeniyetimiz, sanatımız şimdçe keregi kibi yüksek seviyede. Böyle hudojestvenım atnoşeniye, hudojestvennoy urovень degende. Biz qaytqanımız kibi, doqsanıncı senelerniñ başında pek çoq teşkilâtlar, ansambller muzıkanı alsaq, soñ ressamlarnıñ nesi böyle, Assotsiatsiyası neler, yazıcılar toplandı, ne etti. Soñ muzıkalı ansambller pek çoq peyda olğan edi bütün Qırımda. Allağa şükür, bir kereden özümizin mına bu sanatımızğa. yapışıp, işte, onı çoqçaraq olsun dep, biz, milletimiziñ adamları, entuziastlar pek çoq fayda ketirgen ediler, olarnı toplap netmek içün bir yüzlernen ansambller oldı. Arşın endi bir yirmi beş yıl keçti deme mülkün da, mına bu biz qaytqan soñ. E, atta çoq bile. Arşın soñki yılları bizge mıtlaq kerek tüşünmege mına bu kaçestvo tarafın. E, qaliteli olması kerek, ne olsa, qalitesi yahşı olması kerek. Yani, e, e, yüzeden ol. Kaliçtvası bize var, Allağa çoq şükürler olsun. Ne içün deseñiz. Potentsial pek balaba bizim er taraftan medeniyette olğan adamlarımızın, sanatçılarnın. Şimdi, Elmira hanım, mende öyle çoq bir sorular bar sizlere ki, onı böyle hem tez-tez keçmemiz gerek olacaq ki, yetiştireyik. Siz aslında Qırım'ın ne yerindensiñiz? Men, rahmetli babam Özenbaş Tatar Usman, A, Rametli anam Aluşta rayon, küçük Lambattan. A, Çoq güzel.
A, Evlâtlar, aile, qaç evlât bar? Men bir.
E, Alla uzun ömür bersin. E, bir de bizim bir bu sanat şeyinde bize bizim dedelerimizden biri de bu bizim Amet aqayımız da Özenbaşlıydı, ya? Özenbaşlı. Qısmet olsa Amet aqay, e, biz bunı bir aytqan edim, O obraznı canlandırmaq, yani hayata girdirmek. Bir adamı taptım, inşalla. Şimdilik aytmaycam, amma onnen añlaştıq kibi, ki, bizim programmlarımızda Ahmet aqay, yani Qırımımızda hızmet etsin. Onı biz ayrıca şey yaparıq. Qısmet olsa, onı yapacamız. Şimdi, Şefiqa hanım, Siz Qırım'ın esas temelleriñizde ulu özen ve anañız ulu özenli. Yalı boylu, babam Çerkes Kermeni. Çerkes Kermeni, öyle mi? Evlâtlar, dört qızıñız da siziñ var. Men tek olarnıñ evlâdı, amma men böyle bir bay, ana meni. Tek evlâdı ve siziñ dört qızıñız. Çoq güzel, olarada hep evlâtlarıñıza selâm-sayğılarımız olsun. Şimdi, siz, bilem ki, müzeyde çalışasıñız, bilemiz, ve çoq böyle, yani müzeyde ekskursiyalar alıp varasıñız. Keliñiz, biz bir, bugün hatta bizim şeylerimiz olacaq, bizim sanatta, oyun sanatında, baqıñız, em, onu da laf eteceğim, em cenk vaqtı Bizim sanatımızı yaşatqan, oyun sanatımızı yaşatqan ve bir bizim ağalarımızdan birisi ve hanımefendiyle bular bizim eñ güzel oyuncılarımız sayıla. Yani vaqtında kerçek qırımtatar oyununu keregi kibi. Eñ inkişaf eden sanatlar qaysısı bizim sanatımızdan? Biz onı böyle. Adlarını aytayıq ki, bileyik ki böyle. Bizim bu teriden peki milliy sanatımızdan alsaq, dekorativno-prikladnoye iskusstvo. Teri işinden, doğrumı?
Teri işi, e.
Mına şunı böyle netilmedi, köterilmedi, iç te başlamağan edi bu iş. Bizde pek yahşı ustalar bar edi teri işten. Mına bu Çörük soyun boyuna, Han Sarayğa netken boy boyunda pek çoq ne zavodlar bar edi, teri esnaflar, esnaflar, e. Ana sonı pek Qırımnıñ bu terileri. Pek yüksek-yüksek seviyede bile inkişaf ete edi. Bunların başqa yerlerden kelip, satıp alıp kite ediler, soñ mında papuçlar tike ediler, işte. Onı aytacaq edim, neler tike ediler esas?
E, e, e, çoq bile neler, pek yüksek seviyede Amet Kalafatovğa sımarlay edi neler bizim ustalarımız. Nağışnen oğraşqan bu örnek papuçlarnı üstüne daa örnek de nağışlana edi. O, olarını çizip, soñ netley edi. Menim bildigime köre, menim bildigime köre, bizim evel, cenkten evelki vaqıtta yetmiş çeşit sanatımız bar eken, doğrumı? Doğru.
Ve oların şimdi beş çeşidi var. Altmış beş? Tamam, altmış olsun. On çeşidi var diyecek olsaq da, endi onı siz deñiz, men degil. Amma qalanı, yoq. Amma yetmiş çeşit sanatımız var eken. Bu ve aman-aman her ailede, qorantada bir adam ola eken o sanatınen oğraşan, çeşit sanatlardan. İşte, bu bir adet ola eken, bir, yani ev sanatsız olmay kibi eken evel bizde. Bu ne demektir? Bu, bu seviyedir yani. Amma nasıl oldı bu ki, beş çeşidi, qalan altmış beş çeşidi nerede? Buları qaytarmaq içün ne yapmaq kerek acaba? No, birinci ne içün bazı sanaatlar ğayıp oldılar, demek, bir taraftan öyle şeyler de şimdi kerek yoq. Misal, evelden variziler, köpçekler, köpçekçiler ağaçtan tegerrekler yapıp, Olarğa ögüz arabanı soñu içün pekitse ediler. Şimdik ögüz araba yoq ve. Oña ihtiyac yoq deysiniz. İhtiyac yoq, onıñ içün olar yoq oldılar. Misal, Mutav degen esnaf, böyle bir torbalar, peremetnaya suma aytalar, ya da insan omuzdan onı ata, ya da ayvanlarnıñ sırtınıñ üstünde. Oña da şimdik muhtac yoq. Diger esnaflar ne içün ğayıp oldılar? Çünki. On sekizinci asır başlana, tehnik progressi ve böyle bir evdeki olğan esnafğa onıñ yerine kele tsıhovoye proizvodstvo, de bir az buçuq mehanizatsiya kele, makineler kele. Makineleşti yani. Ebet, makineler, olar ucuzca ve keyfiyetli bu yapqan şeylerni yapalar. Amma ep bir el ustalığı onı kimsa ebet deñiştirmez. Ve ebet çoqsu bizim sanaatlarımız ğayıp oldu. No, mına, misal, meşin. Evelden yapar ediler, terilerden pek ustalıqnen egerler Çünkim atlılar çoq edi ve şu egerlerniñ fiyatı Avropada bu yahşı atnıñ fiyatından daan üstün edi. Ay, ay, ay! Şimdik aynı, epsi arabanen yüre, atlarğa o qadar muhtaclıq yoq. Amma şimdiki teride mümkün urbalar, çeşit türlü şeyler, ev içün, ev donatılma içün Ebet, bu esnafnen bellesem, o, öz inkişafını dan körer. Evet.
Amma, amma eñ büyük zarar bizim esnaflarımıza ketirdi sürgünlik.
Sürgünlik ketirgen zararı başqa bir şey ketirmedi deysiniz. Çünki, yoq, men ayttım sebeplerini, bazıları tabiy şekilde. Evet, amma sürgünlik çoq büyük zarar ketirdi. Amma eñ büyük zararı ketirdi sürgünlik. Ve ne qaldı bizde? Nasıl sanaat, nas esnaflar qaldı? Çünki millet çıqtı ve tanından eline bir şey yoq. O tek özünen beraber aldı tilini. Bu bizim eñ büyük baylığımız. Eñ büyük baylığımız. Qaldı onıñ zeyninde bizim nağmelerimiz ve yırlarımız. Onıñ içün muzıka sanatı ğurbetlikte sönmedi. Sönmedi. Ebet, şu şok keçirgen soñ, azıcıq özlerine kelgen soñ, komendant rejimi alınğan soñ, Bizim oyunlarımız da başladı şekillenmege. Amma böyle bir sanaat, nağışçılıq sanaatımız, o çoq vaqıttan
bizde ğayrıdan canlanmadı.
Onı da laf etecemiz, şimdi körsetecemiz, siz ekrana baqıp da añlatırsıñız. Keliñiz, bir güzel bir nağme bağışlayıq.

Çoq sağ oluñız, Arsen qardaşımız, çoq güzel, bize böyle bir ilham geldi şimdi. O sanatımızı aqqında laf etmezden evel güzel bir giriş oldu bu. Yüregine sağlıq, diline sağlıq, elleriñe ve Marlen qardaşımız nağarada, Alim qardaşımız klavyada, akkardeonımız bugün gele almadı, amma öyle oldu, canı sağ olsun. Erlan qardaşımız. Teşekkürler, qardaşım. Şimdi, keliñiz böyle yapsaq. Men bilem ki, yaqında atta bu sergi atta oldu müzeyimizde. Elmira hanım, siz de haberiñiz vardır. Şefiqa hanım güzel etip añlata kelen misafirlere bizim cenk vaqıtlardaki, cenkten evel ve cenk vaqıttaki böyle bir çift, oyun sanatımızın ustaları. Yani bu da, elbette ki, bizim Akim ağamız Cemilev ve Selime hanım ablamız Çelebiyeva edi da. Olar aqqında eki söz ve olarnıñ hem de bir o vaqıttaki hayattan parçalarını da körecemiz şimdi. Böyle bir buyurıñız, olar kim edi ve olar eñ güzel qırımtatar oyunını Eñ güzel oynayanlardan edi deysiñiz. Buyurıñız.
No, bu eki dane şahs, bu bizim klassikamız, oyuncılıq klassikamız ve oyun sanaatı bu insannıñ, bu milletniñ canıdır. Ve demek, bizim milliy oyunlarımız bu bizim milletimizniñ canını ifade etken. Ve diger taraftan, ne qadar yigirminci asırda bizim Milliy taqdirimiz zor olmasa da, böyle añlam var. Yunus Kandım pek yahşı onı ifade ete. Alla rahmet eylesin.
Alla rahmet eylesin.
Öz şiirinde ve bugün Elmira hanım ayttı, Svâz, preemstvennost pokoleniy. Yunus Kandım, bugün sana Qaradeniz dua etem, üzülmesin nesilim. Ve Alla zar bu duvalarnı eşitip, bizim nesilimiz Bizim sanaatımız, oyun sanaatımız ve diger sanaatlarımız üzülmedi. Akim Cemilev, ekinci sırada ayaküstü tura, sol taraftan bu genç Akim Cemilev. Adiy bala edi, amma ilk sefer kördi Hayri Emirzade. oynağanını ve aşıq oldı bu bizim milliy oyunlara ve başladı ona baqıp oynamağa ve ösmür çağına on sekiz, on doquz yaşına olğanda tap atta Moskovağa festivalge barıp anda onu tanıdılar, anda bellediler, mukâfatlarnen Qaytıp keldi. Bu urbalar Kavkaz oyunları. Bu urbalar, bilesiz, ne, bu ebet teatr, böyle bir postanovka. Anda zar bir Kavkaz oyunu oynay ediler ve bunda Akim Cemilev tanığan şahıslarımız ve ekinci ayaqüste turğan, yoq, aşağıda, aşağıda, aşağıda olğan Oşa aşağıda olğan bizim pek belli artistkamız Maynur İşniyazova.
Bu hanım efendi.
Tak. Nasıl dediñiz adını?
Maynur İşniyazova.
Bu Qırım Tatar Milliy Teatrınıñ pek belli artistkası. Belli.
E.
Soñ devam. E, devam eteyik, degişeyik mümkün olsa. Bu Akim ağa ğurbetlikten döngen Yoqsam ğurbetlikte sötke. Bu ğurbetlikte olğan. Ğurbet vaqtında. Ğurbetlik vaqtında soñki devirler ve biz köremiz Akim ağa Cemilev ve o baletmeyster Haytarma ansambliniñ baletmeysteri ve etrafında bu oyuncı taqımı ve Akim ağanıñ sağ tarafında bu bizim belli oyuncumız o da klassika olğan Cemile Hanım Osmanova. Ha, ha, doğru, doğru, Cemile hanım ya. Ay, maşallah. Degişeyik, onıñ çeşit şeylerde ve cenk vaqıtlarında da bunda. Bu da ğurbetlik vaqıtında, mına baqıñız, Akim ağanıñ böyle bir çoq bir qıymeti o saqladı bizge, cenişmegen. İç bir diger medeniyetlernen bozu tesiri olaraq bozulmağan sağlam bizim milliy areketlerimizni, milliy oyunlarımıznı ve bunda biz köremiz bu foto resimde bir meşur oyun, onıñ serlevası, Üç yigit. Ve men sem siziñ diqqatıñıznı celp etmege, bu foto böyle bir postanovıçnıy olsa da, baqıñız, olarıñ tek areketleri oyun areketleri, oyunnı köstermey. Baqıñız bu yigitleriñ bet sımasına.
Olar tek bütün vucudunen, bütün canınen bu oyunğa yanaştılar. Amma men baqam, men baqam, bu ştanlar var ya,

Afifi çoban oyunu ve mına bu oyunnıñ levhası ve bu oyunnı sanalaştırdı Akim Cemilev. Bazı resimlerde Akim ağa yoqtur, amma bütün bu resimlerini sanalaştırğan ve bundan da az yazğan ve kitapnı derc etken, esas bizim yedi oyunnınıñ er bir areketini köstergen, sızğan, resimleştirgen Bu epsi edi Akim ağa Peki şey Cemilov gene ve bu eee, qaramanlıq. evet, Ve ebet, bu bir ııı, başqa böyle bir ııı, biz izolâtsiya şekilde yaşamayıq, Ya.
çevredeki halqlarımız var ve bunda biz köremiz Bessarab çingenler, çingenelerniñ oyunu oyunları.
ve eñ ortada, eñ ortada budan genç bizim meşur Belli, bu bizim oyuncılarnıñ klassiki, klassikası bu Selime hanım Çelebiyeva ve ayakse tura beyaz çiçekli şalını yaydırıp, bu da bizim pek belli artistkamız, bu Leniyar hanım Yakubova. Ay, maşallah! Şimdi olar hayatta. Hayatta Alene Yar hanum Kezlevde. Al, selam sayğılarımız olsun. Selamlar ve teren teren ürmetler. Selime hanım çı? Selime hanım ebet ayatta şimdik yoqtır, amma pek yazıq, sürgünlük, böyle şeyler keçti ve Selimeniñ, Selime hanımnıñ adı biraz talda da qaldı. Yazıqlar. Biraz öyle oldı deysiñiz ya. Men çoq eşitmeyim de çünki Selime hanım Çelebiyeva. Çelebiyeva. Amma eñ güzel oyuncularımızdan dediñiz. Keliñiz bugünden başlayıp daha çoq onı hatırlayıq. Allah rahmet eylesin. Şimdi mana bizim qahramanımız amma bir şeye men şaşam sevgili dostlar, onı da men aytıp keçmek isteyim. Bu bizim ağamız, Akim ağamız hem oyuncu, avu. İlhamı cenk vaqtı da kele eken, bütün halqa asker içinde oyunları köstere eken. Aslında, bugün sağ, yarım saat, bir saat soñ sağ olacaqmı, yoqmı, yaşaycaqmı, yoqmı, belli degil yani. Bu cenk. Amma köreceksiñiz şimdi. Mana özü, devam eteyik, cenk vaqtı resimi da bu.

Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız ve men çoq şimdi sevindim gençlerimizin bildigi içün ve biliñiz, olar bizim seviyemizni belirlegen insanlardan biri, yani medeniy seviyelerimiz, bizim babalarımız, dedelerimiz olar, biz ğururlanacaq insanlarımız, insanlarımız onlar bizim, doğrumu? Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Men cenk vaqtını devam etem. Ve ebet, tabiy şeyler, añlağanıñız kibi, savaş vaqtında avuz savaşınıñ eñ zor darbesi tiydi kimge? Redovoy sostav ve tut mladşıy üyken subay. sostavlarına ve Akim Cemilev bütün, Ofitserskiy sostav yani.
Başladı starşiy serjant. Evet. Starşiy serjant ve bütün cenkniñ ağırlığını o özü kördi. Vay, vay. Ve diger taraftan, savaşlardan da ğayrı, forsirovanniye rek, qaçan Dnepr nehrine kerek edi keçmege, Oder, Nese ve ilâhre, Bu pek zor şeyler, çünki insanlar suçe olğanda olar çaresiz. Ve şu vaqıt duşman olarnı birer birer böyle bir sayıp ve bütün bunı keçip ve Akim Cemilev öz esas, men aytmam zenatı, hayat sevgisine, ruhiy sevgisine vazgeçmedi. Ve şu siyrek daqalarda, qaçan savaş bitti, Ve askerler oturıp raatlanalar, akim Cemilev ağır savaştan soñ kene başlar edi askerleriñ ruhunı kötermege bizim milliy oyunlarımıznı. E, keçeyik, devam eteyik, şimdi resimde var öyle. Keçeyik, şu resimni bulayıq, e.
Nasıl?
Bu çoban oyunu oynay, doğrumu? Bu gençlikte bu çoban oyunu. Mana turuşuna baqıñız, nasıl canı gönülden. Qırımtatar boyu postu.

Mana işte bizim ğururlarımızdan biri. Buyurıñız. Ve bizim haytarmamız şu vaqıt yanğırar edi. E, mana duruşına baqıñız işte. Episi sevinip böyle, hatta bu, bu da coşmuş, baqıñız. Ebet, körüp ol, köre, ve, köresiñiz. ve sımalarından körüne, olar bizim milletke Devam eteyik.
mensüp degiller, amma coşqanlarını bu körüne. Evet, bu da, bu da o sahnelerden birisi. Sürgünlükte, bu sürgünlükte, bu çingenelerin E, oyunu. gene devam eteyik. Mana. Bu pek meşur foto. Özü de çoq bile güzel, yaqışıqlı. Demek,
Akim ağa Cemilev doğdı doquzıncı mayıs künü. Ve qaçan? Qırq beşinci. Doquzıncı mayıs künü.
Doquzıncı mayıs künü.
Qırq beşinci senede Başladılar onıñ doğğan kününi qayd etmege, apansızdan toplar ata, feyerverkler,
davullar şaştılar, Neveneniñ doğğan künümi? O da oldı.

Çoq sağ olun, çoq sağ olun. Bağışlarsıñız, lafıñızı böldim, amma Auşe'ye bir muzıka çalınsın dedim böyle. Elbet, elbet. Buyurıñız. Ve o, ondan devam, Akim ağa içün doquzıncı mayıs oldu, eki böyle bir bayram. Sürpriz oldu. Em onıñ doğğan künü, em ğalebe künü, çünki o cenkniñ eñ ağır
Añladıñızmı? Doğğan kününi qayd etende daa ğalebe şeyi verilmedi, topları atılmadı. Bular doğğan kününi qayd etende, birden baqaylar ki, toplar atılmaya başladı. Haber keldi ki, ğalebe. Mana, eki bayram birden ve çoq güzel ya, bu çoq heyecan vericisi. Amma, akim ağa içün cenk dan bitmedi. Cenk bitmedi. Ne içün? Çünki olar, olar Berlinde degil ediler, olar Pragada ediler. Ve Pragada resmiy surette cenk bitse de, kapitulâtsiya imzalansa da, savaş dan bitmedi, çünki Praganıñ, Praganıñ etrafında Pek büyük böyle bir duşman çeteleri böyle bir dairege alınmış tura ediler ve ebet dan bir qaç vaqıt keçti, soñ olar anda esasen mağlübiyetke oğradılar ve qırq beşinci seneniñ sentâbr ayı. Ğalebe, böyle bir soñki noqta. Ve, ebet, böyle bir istek edi bu ğalebeni böyle bir tantanalı keçirmege, bir kontsertnen. Amma telükeli şey, bir taraftan, er kes bile, mına bunda cenk bitse. Ve anda böyle bir böyük küçler toplandı. Bu fransızlar, bu amerikalılar, bu ingilteriyalar, bu sovet ordusı. Ve eger bilinse edi, bunda kontsert olacaq, olacaq yerine, ebet, anda bir bermi patlasa, men bellesem, herkesge. Oyuncumızın resimleri degişilsin yavaş-yavaş. Ha, buyurıñ. Yo, men bu, bu foto aqqında aytmaya isteyim. Ve bu kontsert pek böyle bir gizli şekilde azırlana edi. azırlana edi ve diger taraftan ya kim bu kontsertni alıp varacaq. Bir taraftan teklif etildiler belli oyuncılar, bu Virskiy, bu İgor Moiseyev, amma olar ayttılar, alımız yoq, çaremiz yoq, bilmem ne, ve bu iş qaldı böyle bir üç dost Üç dost, bu Akim Cemilev, bu Nusret Şabanov ve İbraim Bektaş. Bu resimniñ tarihi yani. Yo, ve, ve olar başladılar azırlamağa geceler, geceler bu kontsert programmasını. Ve siz bilesiz, nasıl alda qaldılar bizim artistlerimiz, eger kontsert uymasa, eger bir şey çıqmasa, akim ağamız edi baş podstanovşiki bu kontsertni, eger bir şeyler uymasa, nasıl olar ayta ediler, biz yürer edik doquz grammnen, yanımızda o doquz gramm er vaqıt edi, doquz gramm, bu qurşunniñ çekisidir. Oh! Vot, böyle bir telükeli edi. Ay! Ve niayet, sentâbr ayında. Qurşun!
Bilesiñiz da? Sentâbr ayında Pragada böyle bir büyük medeniy merkez, onıñ adı Lütserna, tercimesi Fener, böyle bir kontsert zalısında o başlandı, bu kontsert. Bu kontsert edi Elliden ziyade çıqışlarından ibaret. Ay, maşalla, maşalla, çoq güzel. Çoqsu edi oyun. Akim Cemilev edi em postanovşik, em oyuncılar ve bizim vatandaşlarımız anda kene iştirak ettiler. Ve bir Daha çıq, böyle bir boş ketmedi. Nomeralar bir-bir artından, çeşit türlü oyunlar, yırlar, hudojestenno bediy sözler. Ve niayet, altı saattan soñ, kontsert altı saat devamında edi, altı saattan soñ niayet kontsert bitti. Ve haçan zaldan çıqtılar, mına, Ğalebe, niayet, ve Lütserna kinoteatr yanında bir tank turar edi. Ve bir İngiltereadan generalı şu tankğa çıqıp, au tanknıñ namlusundan çapıp, au canbaz kibi, kanatahodec kibi, aha, e, sıçrap atladı. Bilesiñiz, namlu nedir, bilesiñiz, ya? Tankın stvol var ya, stvol, namlu odur. Yani bizim dilimizde eskice güzel de diye.
Soñ ekincisi çıqtı, rus adamı. O kene çıqtı aunıñ tanknıñ hubbesine ve namlu üstünden ketip, soñunda el üstüne stoyka yaptı. Ya qırımtatarlar, mıtlaq yalı boylular, men böyle sem, er bir qıramtatarlarda böyle bir abroy degen şey bar. Ayrı bir. Qanı qaynay.
Aha. Ve şu vaqıt şundan uluya çıqtı Akim Cemilev ve bir qaytarmanı oynap verdi. Ucunda bar.
Tanknıñ namlus üstünde. Vay, maşallah.
Bu bizim Selime hanımmı? Taq, bu ğurbetlik. Ğurbetlik, ebet, milletimizni pek çoq hırpalandı, amma elli yedinci seneden, qaçan oldı imkâniyet şeerni terk etip diger yerlerge çıqmağa, Akim ağa ve belli bizim sanatçılarımız, bu İlyas ağa Bahşış ve digerler, böyle bir pek Er bir insan olar bir yıldızlar kibi toplanılıp, demek, Haytarma, şu vaqıt Haytarma ansambl'degi birinci afişalarda yazılmış Krımsko-Tatarskiy ansambl pesni i tansı. Soñ Krımsko-Tatarskiy den söz siline ve bu birinci sastav bu meşur ansamblnen ebet, Baletmeysteri, postanovkacı, em oyuncı edi Akim-ağa Cemilev ve Selime hanım Çelebiyeva. No, bilesiz ne, vot qaçan aytalar, Selime Çelebiyeva ve Akim Cemilev, artıq başqa söz bizim vaqıtta kerek edi. Añladım. Bu klassika. Çoq sağ ol. Ve bu pek meşur oyun, Ağırava haytarma. Ve mennen fikir paylaştı Akim ağanıñ oğlu Eldar bey, o, aqiqaten böyle bir sadıq oğlu olaraq numunesi, babasınıñ hatiresini saqladı. O etirdi, olar bu oyunnı sanağa çıqqanda iç bir repetitsiyadan keçirmez ediler. Ne içün? Vot men çalğıcılardan soraycam. Qaçan repetitsiya, eto uje kakoyto klişe, da?
Şablonnaya rabota. Şablon.
A olar çıqar ediler sanağa, can-yürekten oynap. İmprovizatsiya, da? Da, improvizatsiya. Er vaqıt. Evet, direkt çıqa eken, da?
Şefiqa hanım, çoq teşekkürler. Çoq güzel şeyler añlattıñız, cümlemizden Alla razı olsun. Ve bizim şimdi gene soracaq şeylerimiz bar. Burada yırımız da olacaq. Şimdi keliñiz, böyle yapsaq. Elmira hanım, siz bizim qadın milliy urbalarımız, böyle oyun urbaları bar, mana yanıñızda nağışlı şeyler bar. Bulardan añlatsañız, bular nedir? Eveli bir qadın urbalarımız çıqsın da bunda bir. Keliñiz, bir urbalarımızdan bir qaç örnek olsun. Ve aytay ki, her bir örnek bir şey añlata. Erkeklerin ayrı örnekleri, qadınların ayrı örnekleri. Milliy örnekler. Mirli, milliy örnekler, ya. Qırımtatar milliy örneklerimiz, e. Bir de bir şey var.
Bu başqa milletlerin örnekine iç de. Benzemey.
E, bizim.
Mana bu bizim milliy örneklerimizmi? Bu meni yahşı körmeyim, no biya santer bizde evel-ezelden. Zamen, zamana uygul, uydurdılarmı öleyse? Öyle, zamana uydurğandırlar, ama bize yasaq edi qara tüste anter E. qadınların, soñ biyaz tüste, uke, kefenlik biyazsı bizde Aa, yahı. onıñ içün yasaq edi, öylemi? Belkim de onıñ içün. A diger renkler de mümkün edi, öylemi? Bu bizni, böyle, eñ mod renkler. On doquzıncısı asırın soñuna e yirminci asırın başında eñ sevimli edi mor tüs, soñ qırmızı, yeşil.
Biz yüzüni qapattıq, çünki misal ketiremiz şeyden ve indi sahipleri onları olardan sormayıp olduğu içün, mana, bu da gülüp gülüp tura, baqıñız.
Bu üç tüs eñ mor tüslerden, bu Böyle bayramğa tikilgen, böyle güzel nağışlanğan anterlerin seri. Kene nevbettekisi, aha, buyuruñız.
O yalı boyuna bu qırmızı tüsüni açıqça soyu, pempe tüs, da? Pempe tüs, able.
Tabli, aç.
Bana pembe renkli.
Bülbülü, e. Bunı, bu haraç bizde iç de kelişmey. Bu stilizatsiya. Bu stilizatsiya, e. E, e. No, anlatmaq kerek. Men bir kere Haytarma ansambli başından çıqqanda bütün a bu yırlağan bizim artistlerimiz Milliy urbada stilizovnıy çıqsalar da, hara anterlernen çıqtı, mına bu kontsertniñ soñ baqma da, diñleme da istemeysiñ. Bize kelişken olmay, o ermenlerde, soñ gruzin, gürcilerde ermenlerniñ sevgen tüsü, bizim qırımtatarlarda öyle tüs evel-ezelden yoq edi. Bu da beyaz, bu da.
A çöl tarafına qırmızınıñ teren soyu, bordovıy. A Orta Bağçasaray, u, mına bu, qırmızı ya da yeşil, yalı boyuna açıqça, Pastel. Bu bizniñ yaş demeye mülkün dizaynerlerimiz, Allağa şükür, mına bu soñki On beş yılnıñ içinde bizde endi dizaynerler de peyda oldı, hopun etip, işte araştırılmalar yapıp, yahşı bile özlerini kösterebilirler. Hanım efendi, siz de bir şeyler körem orda, olar nedir? Eveli a bu eki, a bu kitaplar.
Men ne aytmaq isteyim. Bu kitabıñız çıqtı ya, bu kitabı, a bu, bu kitap, eki ağız birinci bunı aytayıq da, bu kitapta, menim bildigime köre, bütün ressamlarımız var, öyle mi? Ustalar, ressamlarımız, ustalarımız soñ birinci kere Qırımda, bu bizim. Hayırlı olsun cümlemize. Sağ oluñız.
Birinci kere malümat bizim arhitektorlar aqqında. Nasıl men öz-özüme bir ne vazife qoyğan edim, bizim aytqan edim, potentsial pek balaban, onıñ içün mında oqup bitirgen yaşlarımızın Potentsialı çoq, olar sergilerde çoq iştirak etken soylarını da qoştımız. Qoştınız, öyle mi? Pomimo togo, što çleni Soyuza hudojnikov. Qaç şahs var orada, kitapta? Yüz qırq. Yüz qırq şahs, baqıñız, ressam ustalarımızın episi cıyıntıqta, böyle bir kitapta. Arhitektorlar, e. Beş yüz. Müendisler yani.
Beş yüz neler bar? Fotoresim. Beş yüz fotoresimler bar. Bunlar hepsi bizim eski, yañı, böyle, öyle mi? E, no, cenkten evel bizim ressamlarımızın icadını özlerin, işte, tapma, tap, böyle, poiskovaya rabota men daa Özbekistanda. Araştırma.
Başlağan edim anda. Onıñ içün endi mında devam etip, Bile müzeylernen netip. Alla razı olsun, çoq güzel kitap. Birinci kere, e, mına bu aytacağım, pek istidatlı bizim, böyle aytsaq, mına bu Tahtar, Tahtar Afuzov Alupkadan, Alupkalı, pek istidatlı. Onıñ çızğan resimleri, ya? Bu, ha, bu otuz yedinci senesi, bu qırqıncı senesi. Evet, nasıl güzel resimler. Daa bir müim bir vazife men özüm içün qoyğan edim, mında pek bizim istidatlı adamlarımıznıñ aqqında kitap daa çıqmadı. Cenkten evel olğan bizim ressamlarımıznıñ aqqında, Aqçoqraqlı, o kalligraf edi, pek belli Eñ birinci yirminci seneleri sayla edi. Birinci ressam Üsein Badaninskiy sayla edi. Türk milletleriniñ arasında üle bizde birinci birinci üle ne adamlar meşur, istidatlı adamlarımız çoq edi. Pek yazıq ki, olarnıñ ayrı ayrı monografiya da yazılmadı. Onıñ içün mında nasıl mülküm bu Eñ kerek malümat, qısqadan, bu kitapta bar. Soñ onıñ aqqında literatura informatsiya. Men pek ister edim, bizim yaşlarımız o bu malümatnı alıp, ayrı-ayrı böyle bir ya yazıp, işte bizim belli ya istidatlı ressamlarımıznıñ aqqında kitap çıqarsalar, soñ men özü Nemi, vazifemi yerine ketirgen. Yerine ketirgen sayacaqsıñız.
Allah niyetiñize yetiştirsin, cümlemize hayırlı olsun. Mana baqıñız, bunda coyulğan ahenklik ve uyğunluq izinden da, mana bu da asıl aytqan şeylerimizden birisi, bu kitapları da oqumaq ve bunı iç unutmayıq, bundan faydalanayıq. Şimdi, İkisi de hayırlı olsun cümlemize, size de, milletimize de. Bulardan bir misaller ketirseniz, bular nedir bu, ne demek isteysiniz bundan? Bizim çoq... Böyle körseteyik, körseteyik böyle. Bizde çoq, biz çoq aytamız, qadın, qızlar urbasını siz endi televiziyondan kördiñiz, son merasimlerde sceniçeskiy kostümden añlaysız, bizde poluprilegaющiy siluet, qadın, qızlarnıñ

Kazanda mına bile kiyine ediler. Bizlerde, siz ekranda kördiñiz, stilizovanıy olsa da, böyle bir estetiçnı, krasivo, no bizge pek böyle netilgen işte, güzel. A, bular aqqında bir aytsañız. A, bu çoq körem de bizde bu bunağışlarımen. Bizde nağış bu, men birinci yerde edi, Qırımda, veduşiy raznovidnost dekorativno-prikladnovoy iskusstvo. Bu nağışlarnı kelgen mında putişestvennikler, neler çoq begenip, kollektsiya toplay ediler. Mına bu, men mına bu İncelikler pek çoq edi. Bu yüklü qadın, qızların, ne qız degil, işte, apayların nesi? Urbası, yüklü vaqtında kiye, e, bunı. Bel tonu, mına, mına bu tümeleri, Ösken sayın bu tümeler deñişilip önetile edi. O qada incelik edi. Soñ bu balası doğğan soñ, bir qaç aydan soñ u balağa aynı u balağa kelişken güzel nağışlanğan tonçuq tikile edi. Bu hadda çoq incelik deme isteyim. Çoq güzel, çoq güzel. Mına bu da ne işte belton, pek güzel nağışnen, acayip. Bu da o mu?
Bu da öyle. Yoq, bu başqa. Bu başqa, ya. Mına bu olgu. Bu bükme.
Ha. Bükme.
E, bu olgu, bu artı. İnce, ipek. Ha, artı ve ögü. Hiç kesilmemen bir.
Ve böyle bir tizilmiş, bu aqılğa sığmay cık. Mına bu da
başqa-başqa. Mına köresiz, bu teren qırmızı,
bu mavı çoqsu nelerde ola edi, Karaimlerniñ qaverenki, mauv, karaimlerniñ bu tüsün pek mot edi. Bizde mına bile mor tüs, onı pek daje dörtlük yazılğan edi, bu çoq aytıla edi bu mor tüs içün, bu mor bar, bar dep. Ayta edikiler, aytadılar ki, bu urbalar, nağışlar bir şifre, kod, Yani raqamnı. Öyle eken ya, ona baqsa, insan baqsa, üstünde urbasına baqıp, qadınnıñ evli olğanını, evli olmadığını, işte, her şeyni añlay eken, öylemi? O eki ağız ondan. Ona, onu pek.
Yoq, o qadarlıq belki degil. Bar, bar. Anda kod, simvolika başqa. Nağışlarda. Bu bereket, bu hayat zeregi, ebet çeşit türlü informatsiya ve. Bu örnekler olar şu qadimiy zamanlarda peyda oldılar, qaçan insaniyetlik dan yazma degen şey yoq edi, amma şu informatsiyanı bu simkalarnen temsillerni köstere ediler. Aha, yahşı, şimdi buyurıñ. Sudaq taraftaki eñ yaşağan, eñ belli bizim nağışçımız, yirminci asırnıñ başında yaşağan Ayşe Mambetova, Onıñ aqqında maqale çıqqan edi da, Zuleyha Bekirova o maqaleni maña yollağan edi, bizim belli işte ustamız. Soñ o maqalede yazılmış, Ayşe Mambetovadan soradılar, siz qaydan alasız bu Örneklerin, nasıl etip siz öyle güzel örnekler azırlaysız işte. Soñ o baq kösterdi mından i mından, yürekten. Bu er örnegin özü manası bar edi. Onıñ içün mına men qayta-qayta aytam, Üsein Badaninskiy ayta edi, qırımtatar örneklerini iç de deñiştirmege olmay. Ne içün deseñiz, onıñ kodu, manası, kod manası, niyetler, er yaş qız aqayğa çıqacaqta endi,

Mında, Aks ettire edi.
mınday Ay mı?
olğan ev. Belkim istese o beş bala, beş öne işte böyle bil mında be be bellene edi. Ay Ee, maşallah. bu ne de, mhü, buton diycesiñ da? Gönce. Gönce, gönceler beş. Ya, ya, ya. Estese yedi dane, başta çoq bala netli edi da, do doğa ediler. Yedi gön ne gönceler.

tamırlarımız bar, ayat teregine bütün özü tüşencekleriñ, özü niyetleriñ, bule bizde musulmanlarda pek işitmekçe bilesiz, birinciden niyet, ey, yahşı niyet, yarım mal, deyler. Mına bu bütün yahşı niyetleriñ, duyğularıñ, tüşenceleriñ özü Uydurıp bunçe qoya edi, i eto uje pasıl, u mında bar yüreginde, u endi soñ başla edi çalışmaya. Şinçik psihologlar kitaplar çoq yazalar, a bizim işte evel-ezelden Bu psihologiyanı kitapsız da bir-birine aytılıp,
böyle traditsiya bar edi. Er evde bar edi tezya, nağış lamaq içün, soñ toqulucıq da. Bütün evlerde var eken öyle nağış yapmaq içün imkânlar, bir adet o yani, bilisiñizmi? Aneçün on eki yaştan Ögrene ediler ile ögrete ediler bir de ana baba netip bir belli usta nağışçını çağırıp. Çağırıp ögrettire ediler. Ögretiniz.
Neçün deseñiz, on eki yaşından uje kerek edi ögrenmeye, Soñ endi aqayğa çıqacaq da, özü niyetlerin o endi nağışlaycaq edi. Çoq teşekkürler.
Çoq teşekkürler. Şefiqa hanım, mana biz vaqtımız soñuna keldi, amma işte bir sualimiz da oldu. Nasıl yapayıq ki, coymayıq? Nasıl yapayıq ki, qarıştırmayıq? Atta siz aytasıñız ya, bu Orta Asiyalarda bizim halqımız yaşayıp, bizim qırımtatar halq oyunlarımız bile, şimdi oyunlarımızda bile Orta Asiyanıñ, meselâ, aylanmaq çoq anda bar edi deysiñiz, biraz qarıştı deysiñiz. İşte, biraz evel köstergen qahramanlarımız, olar daa temiz. Yani, elbette ki. Qavun qavundan renk alır öyle şey var, insannıq tabiatında var o şey. Keliñiz soñ sözlerimizi alayıq, hem halqımıza ne aytmaq istersiñiz ve nasıl yapsaq ki, nasıl yapayıq, ne yapayıq, ic, bir şeyler teşkil eteyik halqımızın içinde, medeniyet merkezi, o, bu diyen kibi, yani coymayıq ve qaytarayıq tekrar. Me, men birinciden Ne aytmaq isteyim, bu işte meseleni çoq tüşünip oturam. Bizde, Qırımda, soñki mına on yılnıñ içinde mıtlaq kerek edi bu teoretiki, muzıkanı añlatqan, Nasıl seviyede inkişaf etken bizim milliy muzıkamız, soñ professional bizim pek yahşı istidatlı bestekârlarımız bar, böyle başqa milletlernen baqsaq, bizde bayağı bar bestekârlarımız, yahşı seviyede yaratqan muzıkanı. Ana teatrovedi. Bizde yoq, sanatşınas yaşlarımızdan yoq demem mümkün. Yoq. Diyecek qadar az, e? E, soñ bu edebiyatta literaturavedi yaşlarımızın arasında başlap çalışqan soyları yoq. Pek, pek yazıq ki. Men pek ister edim, mına bu Toplap añlatqanlarına, çto bu zenaat u pek bule yahşı zenaatlar, meraqlı, araştırmalar yapmağa, adamlarnen qonuşıp, çte añlatmağa, siz özüñiz bugün mında iştirak etken adamlar çoq şeyin birinci kere eşittiñiz. Ne? Biz endi yıllarnen oğraşamız, çoq böyle can-yürekten çalıştıq. Endi bir de bir yaşlarğa bermege niyetimiz bar. Amma ne içün de bu proforientatsiya degende ot ne natselivüyt na eti professiyi. Anladım.
Olarnı anlatma kerek. Bizde çoqçaraq mahalleler olsa, Matbuat izdaniyalarımızda Annatxan, soñ bizim sanatımız, medeniyetimiz böyle na hudojestvennom urovne, böyle yahşı seviyede inkişaf eter. Çoq sağ ol. Amma ne içün de böyle olıp çıqa, bir danesi atılıp, men, eñ çoq men bilem, Menden ğayrı başqa bir kimsa bir şey añlamay, dey, bir taraftan. Başqası da, dey, men seksen kitap yazdım, yarattım, no o kitaplarnı oquğan adam barım, yoqum, o da belgisiz. Bu saneler, adamlar bizde kerek. Nasıl onıñ mülkün netmege, bu inženerno-pedagogiçeskoy universitette

Evet.
Eto dobra, haroşaya i v to je vremya kritika i surovaya может bıt. Çoq teşekkürler. O da kerek. Sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Teşekkürler. Buyurıñız, hem o suale cevap olsun, hem soñ sözümiz olsun. Sağ oluñız.
Pek yahşı sual ve şu sual o er zamanğa has olğan sual. Ve men seyredem bu sualge, cevap vermege Noman Çelebicığanıñ sözlerine. Buyurıñız. Qurultaynıñ arefesine, qaçan bu bizim yaş gençler, olarıñ eline mana bizim yaş devletçiligimiz keçecek, birinci, ya olar da bu meseleni çoq teren tüşünseler, birinci, neden biz bu devletçilikni başlaycaq? Ve üçünci noyabr künü, üçünci noyabr künü pek meşur kün tarihimizde. İlki sefer mına yüz yıldan bir qaç ay keçti, yüz yıl evelisi bizim birinci milliy kök bayrağımız kökke köterildi ve Noman Çelebicihan açtı Bağçısaraydaki Qırımtatar milliy müzeyini açılışuvında. Ve o ayttı böyle sözler, Dirilerni yaşatan ölülerdir. Ve baştaten öz inkişafımıznı körmek içün bizge kerek özümizge kelmege, özümizniñ temelimizni pekitmege. Ve onıñ içün biz bu meşur hanlarımıznıñ sarayında topladıq edebiyat, eski elyazmalar, Tarihımıznı, medeniyetimizni ve ilâhre birinci basamaq, biz bunı menimseleycek ve ilâhre, ilâhre adımlaycaq. Ve men bellesem, baştaqın bizge de kerek hatırlamağa, biz kimmiz, biz qayda yaşayıq, Allanıñ mirasını köre bizge bu cilvelerni coymağa mümkün degil. Bizim temelimiz pek qaviy, Ve köresiz, yaşlar çoq şeylerni bilmese de, amma bilmege isteyler ve intuitiv şekilde olar isteyler bunnen oğraşmağa. Eñ birinci tilimiz, tarihımız, medeniyetimiz. Çoq sağ A olun.
soñ, Allağa şükür. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Ve tekrar-tekrar Bütün teleseyircilerimizniñ adından, programmamızın, televideniemizniñ kanalımızın adından, şahsiy öz adımdan sizlere sonsuz teşekkürler. Elbette ki, çoq şeyler aytmaq kerek, añlatmaq kerek, amma yetiştire almaymız. Bir söz, Baş... mülkün unda. Buyuruñız. Men pek ister edim bu Amet Ustayev aqqında. doqsan haçi, beş yüz doqsan altıncı senesi kitap yazıl, el, elden işleu kitap, onıñ oğlu çoq malümat toplap, bir kitap yazğan edi. Soñ neden, izdatelstvodan o keçmedi, yazıq ki, qalın bir kitap. Aytacağım, o qaldırdı, özü Podmoskoviyede yaşay, Rafael Ustayev yazğan edi, Men pek ister edim, soy-sopları Yusuf Amet Ustayevniñ oğlan qardaşınıñ balaları, belkim unda, olarda qaldı mına bu elyazmalar, ne, bu kitap işte özü. Pek ister edim mına bu kitapnıñ çıqqanını. Olar Tutmayıp kelseler ya kitaphanege, ya müzeyge, mına bir, bir da bir dialog qurmağa. Bir türlü ketittireyik işte, baqayıq bu işe, laf eteyik, gerekli insanları ortaya qoyarıq, işte bir türlü, inşallah, inşallah olur. Sizlere. Ve menim soñki sözüm. Buyuruñız. Çoq teşekkür, çoq sağ oluñız, men sizge minnetdarlıqnı bildirem. Sağ oluñ. Yayımlarıñız içün, çünkim siziñ yayımıñız, bu böyle bir bir yutum canlı suv kibi bizim milletimizni öz böyle bir özüne has olan saalarğa kena Çoq sağ oluñız, çoq teşekkür ederim. Evel Alla, canlandıran sizlersiñiz. Sağ oluñız.
Alla razı olsun bütün dostlarımızdan, sizden de. Şimdi bir yır eşitecemiz ya. Alla razı olsun. Ve sevgili dostlar, ne yapmaq kerek dedik de, Coymamaq içün, tiklemek içün ve bütün hazinemiz elimizde qalsın. Ve kerekli bizim ziyalılarımıza biz bir başuru yaptıq. Men onı şimdi açıqlamaycam. Biraz şimdi körüşüvlerimiz ola. İnşallah bu hayırlısı ile olur ve bunı amele keçirmek kerek, praktikada kerek. Bir tek teoriyenen olmaz. Onıñ içün, geregini yapmaq içün biz laf etemiz. İnşallah dua etiñiz.